Salam mähriban doganlar giç ýagşy eziz ildeşler öňüze bereket ömrüňize bereket aýyplaşmaň transport köpçülikleýin transportdaky säwlikler bökdençlikler sebäpli gijä galmaly bolduk bilinşi ýaly habaryňyz bardyr käbiriňiziň käbiriňiziň belki ýokdur birinji ýundan başlap germaniýada üç aýlyk iýun iýul-awgust aýlarynda tutuş bir aý boýunça Germaniýanyň hemme ýerinde aýlanmak, gezmek dokuz ýewro bolansoň, halkam köp ýykgyn edýär. Şonuň üçin gaty köp gatnaw bolýar. Şonuň üçin hem gijä galdyk, men ýetişip bilmedim. Şonuň üçin aýyplaşmaň, ötünç soraýan. Biziň bu günki temamyz halkara guramalaryň Türkmenistanyň diktatorlygy we halky bilen gatnaşyklary. Şu halkara guramalaryň Türkmenistanyň diktatorlygy we halky bilen bolan gatnaşyklarynyň taryhyna, şu günki gününe we geljegine syn edýäs. Bu günki myhmanymyz Hereket atly birleşen Türkmen halk frontunyň baştutany, owalky syýasy tussag, şeýle-de, Ykdysadyýet ylymlarynyň doktory Akmuhammet Baýhanow. Akmuhammet aga, hoş geldiňiz!
Köp sag bol, hoş gördüm dogry.
Akmuhammet aga, indi şu halkara guramalaryň diktatorlyk, Türkmenistandaky diktatorlyk we halky bilen bolan gatnaşyklar diýlende, ine siziň şol ýatan ýerleri ýagty bolsun merhum Abdykuly aga, Abdulkerim Magtym aga şolar bilen bile syýasy işleri alyp baraňyzdaky halkara guramalarynyň Türkmenistandaky diktatorlyk we halk bilen bolan gatnaşygy soň siziň syýasy tussaglykda Türkmenistanyň zyndanlarynda Oturan wagtyňyz halkara guramalarynyň halk hem diktatorlyk bilen bolan gatnaşyklary nähilidi? Soňam şu günki güni geljekde nähili bolsa gowy bolar? Şulary siziň bilen söhbet etsek. Öňürti şol bir taryhyndan başlasak. Şu tejribeleriňizi halk köpçüligi bilen paýlaşaýsaňyz söz sizde.
Döwlet şol togsan birinji ýylda bitaraplyk alnandan soň hawa halkara guramalar Türkmenistana gelip başlady we men şo wagtlar Aşgabadyň konditer kombinatynyň general direktorydyň. Her ýyl şol ippodromda neme geçirilerdi, toý geçirilerdi. Şo Bitaraplyk mynasybetli. Geçirilýän toýlary kim alyp barýardy? Şu Aşgabadyň edaralary, Kandydyr kombinatmy, Windawodmy, Piwzawodmy, beýleki zawodlar, neme, zawod-fabriklere tabşyrýardylar. Şo biz kollektiwimiz bilen baryp şo ýerde gurnaýardyk, şo baýramçylygy we geçirýärdik-dä. Indi şo edil başlaýan zatlaryň başlaýan wagty örän täsirli hem gowudy ýagdaý. Täze gelýän ilçiler şo kollektiwler bilen ysnyşykly gatnaşýardylar şo wagtlar. Hawa, örän bir şeýle täsin bir demokratik atnoşeniýa bardy. Aýdylanam diňleýärdiler we olaryň şo grajdanlara we ýa ýaňky pudak başlyklary bilen özlerini alyp barşy to Türkmenistan halkynyň we geljegi üçin bir bähbitli işe meňzeýär diýjek bolýan-da. Hawa, men köp ilçiler bilen duşdum, köp ilçiler bilen bile-de şo wagtlar baýramçylygy geçirdik, hawa, şo neme konditer kombinada berlen ýerde duşýarlykda şolar bilen her ýylda indi gitdigiçe Nyýazow togsan bäşinji ýylda Bitaraplygy alandan soň ýagdaý üýtgäp başlady. Şo wagt Bitaraplygy aldy. Bitaraplygy alandan soň Nyýazow men Bitarap diýdi. Meň işime-de goşulmaň, meň halkyma-da goşulmaň diýen ýaly manyda özüni şeýle örän bir näme diýsem, hononärli, wysokomernýý diýýärler orslar, alyp baryp başlady özüni şeýdip. Bu nemeleň öňünde-de, diplomatlaryň öňünde-de, bu ýaňky on oboýeşýän inspektorlaryň öňünde-de Nyýazow ýa-da žurnalistleriň öňünde sorag berlende sizde syýah tussaw bar diýse, hany ýör görkez, bir tussagam ýok diýip, üstünden gülýärdi adamlaryň şu berlen soraglara. Indi şondan soň birhili neme, syýasat, bu nemeleriň syýasaty, ýaňky OBS-iň inspektorlarynyňmy, eýlekiliň, onmy, eýleki guramalaryň inspektorlarynyň alyp barýan syýasaty Türkmenistan barada üýtgäp başlady. Türkmenistan barada we türkmen halkyna degişli syýasat üýtgäp başlady şu guramalaryň arasynda. Näme üçin bu jaý ýykylsa, meselem, OBSE-ýa barsa, meniň jaýymy ýykýarlar, kömek ediň diýseler, OBSE gürleşmän, gürleşmän gapyny ýapyp gidýärdi, aýdýardylar maňa. Hawa, beýleki edaralar. Ynha, biziň pylany şunuň ýaly hat bilen ýüzlense, meň hak-hukugym bozulýar diýip ýüzlense, şolar şo hata-da jogap berenok, neme ýazylsa-da, ýaňky priýoma ýazylsa-da kabul edenoklar. Ä, bu mesele bilen biz işlämzok. Bagşylaň.
Ýaňky şo Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky ofisine ýüz tutulanda şeýle jogap berýärlermi? Ýa-da Merkez? Howpsuzlyk ýaly jogap berýärler. Gürleşibem bilenoklar hatda. Ä meselem diýeli şo bir pretenziýa bilen barsalar meniň öýümi ýykýalar ýa meniň hak-hukugymy bozýalar ýa meniň oglumy basdylar ýa-da şonuň meňzeş zat diýip barsa ýüz tutup kömek ediň diýse, sesini çykarman gapyny ýapýan wagtlary bolýan eken adamlaryň öňünde. Hiç hili jogapsyz. Bagyşlaň biziň wagtymyz ýok diýip. Hawa. Indi bu näme üçin beýle? Men şuňa özümçe näme analiz berýärdim, olam häzirem bolýan. Aýtsam şu Türkmenistan aýdaly her ýylda gaz satýar da ane Kytaýa satýar we beýleki turbalardan hem bir turba bar bolsa şu turbanyň içi boş duranok şondan gaz gidip dur satyp otyrlar. Ony nähili satýanyny hiç kime aýdanoklar. Hatda Kytaýa satýan gazynyň hem bahasyny aýdanoklar şu wagta çenli ýa-da her ýylda meselem atçot berende prezident ynha biziň şu gyzyl pul rezerwimiz şuňňaly ösdi, hawwna halkyň kaznasyna şunça gyzyl pul geldi, şunça gaz satdyk, ynha şu gyzyl pullary ynha biz şu şu ugurlarda ulanjak, şu ugurlarda, pudaklarda ulanjak, şulary ösdürjek diýip, ne Nyýazow, ne Berdimuhamedow ýekeje söz aýdyp bilenlerdir. We halk nemäň bahasy barada, gazyň bahasy barada aýdan aýdanoklar. Bu diýmek gönümel ogurlyk gidýär. Ol ogurlygam kim edýär, şolaryň özleri edýär. Indi jähennem bular ogur diýerler. Şo gazyň puly haýsy banklara gidýär Ýewropada? Haýsy banklarda goýulýar? Türkmenistana dolanyp gelenokdy, Ýewropadaky banklara girýärler. Diýmek, Ýewropanyň bankyna girse, Ýewropa baýaýar şo taýda, şo Türkmenistanyň nemesinden, satýan gazyndan. Sebäp näme deňde Türkmenistanyň bir köpük gelenok Türkmenistanda konwertasiýada ýok. Türkmenistanyň diýmek gyzyl puly ýok. Konwertasiýa ýok bolsa. Onda o gyzyl pullar nirede? Daşary ýurt banklarynda. Daşary ýurt banklaryny daşary ýurt şo daşary ýurtda goýlan banklar haýsy ýurtda bolsa şolary baý edip otyrlar. Indi alyp göreli Berdimuhamede Berdimuhamedow nirede köp Nar diýeli öými, zamakmy satyn alýar. Ýewropada haýsy ýurtda satyn alýar. A şo Begrimmuhammedow şo ýurtlarda goýýar şo pullary. Ýa şolar şoň üçin gözüni ýumýar. We şolar täsir edýär göni OBSE-ýa we beýleki organlara aw şo syýasy iş alyp barýan ýa adam hukuklaryna seredýän organlara şolar gönümel täsir edýän bolmaly. Türkmenistan barada. Näme üçin Türkmenistan barada aç-açan hiç haçan bir meselä seredilmedi adam hukuklary barada. Kontent onda seredildi üç gezek o iki müň bäşinji ýylyň dekabr aýynda. A olam näme ýöne rekomendasiýa boýunça berdiler şo nemeleri fiat tusaglary boşadyň o öňki sanjar meselesindäki basylanlary görkeziň diýip çuňňany berildi. Olaň hiçinem etmediler. Olar netije çykaran bolýa, etseň et, etmeseň etme, bize rekomendasiýa berýä diýip. Hiç şu togsan birinji ýyldan bäri şu güne çenli hiç hili artyk basyş etmediler. Şonuň artyk basyş edilmeýäniniň sebäbi şu Türkmensanaty oturyp işläp oturan şo edaralaryň içindäki adamlar. olar doklad, otçýot taýýarlap, şu meselä seretmeli diýen ýagdaýynda, Ýewropadaky galownoý edaralar şo işe serederdi. Hä, ýöne olar-a taýýarlanok. Diýmek, bularam taýýarlasaň taýýarlama, taýýarlasaň taýýarla, taýýarlamasaň taýýarlama diýýär. Bulaň, znaçit, diýmek, şo edaranyň özi üçin Türkmenistana seretmek ähmiýeti ýok. Sebäp näme diýeňde, o Ýewropa, Ýewropa Türkmenistanyň puly gelip otyr-a. Olara adam gerek däl, olara pul gerek. Ha, ine şu nukdaýnazardan şu edaralar işleýär. Hä, jähennem. Pul gelip otyr Ýewropa. Bular näme, bäş million adam näme bolanda şo bolar, şo bolsun diýýärler. Hawa, ine şular ýaly syýasat bar. Şol gynansak-da Ýewropada şu meselä şeýleräk garýarlar. Ýaňy-ýakynda, iki hepde mundan oň men diňledim, Ýewropada şo atçot berdiler, adam hukuklaryna seredýän edara, şo haýsy Bolgariýadamy, Helsinkidemi şo edara, täjigül begiň mähriban edarasy. Türkmen Helsinki guramasy, Merkezi Bolgariýada. Guramady.
Ana şolar atçot berende şolar dogry, şolaryň aýdan zatlaram dogry. Sizi Türkmenistana gelende diýýär, E, dymýaňyz diýýär, mesele diýýär, Türkmenistan barada gozgalanlar diýýär. Näme üçin dymýaňyz? Dam, näme üçin iki dwoýnoý standart bar diýýär. Dogry aýdýar-da, indi ştaýda şol dwoýnoý standardyň düýp sebäbi ýaňky pul, girdeji, Türkmenistanyň gelýän girdeçisi, gyzyl puly Ýewropa gelip otyr. Hä, onuň şol Ýewropadaky syýasatçylar bu zatlar barada e, bizden köp bilýärler, näçe pul gelýär, näçeden satýarlar, şo pullar nirede bar, olar bilýär. Hä. Onda diýmek Türkmenistana haýsam bolsa bir wagtyň dowamynda degmek gerek ýok, sebäp näme deňdi Ýewropa baýa otyr Türkmenistanyň puluna. Ine şu nukdaýnazardan işleýärler gynansakda. Şoň üçin olaň halka peýdasy ýok, olaň diktatura peýdasy bar.
Akmuhammet aga, ine siz hem zyndanlarda hem öý tussaglygynda umuman on ýyl töweregi şular ýaly syýasy tussag bolduňyzda. Siziň bilen baglanyşykly ýaňky şol Helsinki, Türkmen Helsinki guramasy bolsun, beýleki adam hukuklaryny goraýan Türkmenistan bilen baglanyşykly guramalar we şolaň maglumatlaryny ýetirýän Ýokardaky has giňiş möçberdäki adam hukuklaryny goraýan guramalar, ýaňky Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Birleşen Milletler Guramasy zat, şular siziň syýasy tussaglyk döwrüňizde has aktiw we täsirlidi. Ýöne näme üçindir soň şu guramalar, Ine meselem bir hili işgärleri üýtgedimi ýa olaň Türkmenistan bilen baglanyşykly syýasaty üýtgedimi biljek däl. Ýöne şu taýda bir zat sorasym gelýär-de. Ina Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy köplenjem şol guramaň Aşgabatdaky wekilhanasy seminarlar geçirýär. Korrupsiýa garşy göreş, ýok, saýlaw nähili geçirilmeli, meselem, Içeri işler ministrliginde polisiýalar plan meseleler bilen nähili işlemeli, ýa gümrük diýdi, ýa şular ýalaky zatlar boýunça Türkmenistandaky korrupsionerlere okuw berýärler, kurs geçirýärler. Şular, şu zatlaryň Türkmenistanda edilmeginiň bir köpük piçit ýaljak peýdasynyň ýokdugyny bilenokmyka? Ýa-da ýöne şol orslarda galyçka diýer-ä şol, aý, iş etdikmi etdik kagyz ýüzünde diýmek üçin edilýärmi? Şu zatlara nähili baha berip bolar? Ee döwlet bärde bir ýagdaý bar dana şu wagt dogry aýdýaň şolar şony gözüni ýumýar dana şu taýda i ýene bir ýagdaý bar ine diýeli eger sen şu taýda adam hukuklaryna seredýän bolsaň görýäň berzeňňini ýykdylar. çoganlygyny ýykdylar. Adamlar öýsüz, öwzasyz galdylar. Men öz gözüm bilen gördüm, çoganlydan aňryk yşak, eneme, aňryk çöle geçeňde, şu çölüň gyrasynda adamlar gezip ýör, ýüzi ýuwulmadyk aýallar, saçy, neme, daralmadyk, şolar ýaly öýsüz, öwzasyz adamlar gezip ýör, men gördüm ony. OBS-iň içinde, Türkmenistanyň Aşgabadyň içinde oturyp işläp ýören adamlary görýärin, näme üçin öýi ýykylýar? Onda näme üçin absurd maşynlary ak ak reňke geçirmeli? Näme üçin bularyň gözüniň öňünde türkmeniň Türkmenistanyň syýasatçylary şu prezidendiň talaby bilen absurd ýaýradýarlar, absurd maşynlary aklamylymyş. Aýallar maşyn münmelilämiş. Öýleri ýykmalymyş. Sebäp näme diýende otuz ýyllyk programma barmyş şu Aşgabadyň töwereklerini özleşdirmeli. Aşgabadyň töwereklerini näme üçin özleşdirmeli? Ol gurlan jaýlar olaň her biri iki etar jaýlar. öňünde bag, bakja, basseýn, skwažna, içi klimat kontrolly maşgala özüne gurdy şo jaýy. Ýa şony gurdy. Şo maşgala şo jaýy almak üçin Türkmenistanyň hökmeti gurup beren bolsa şo jaýy almak üçin näçe pul bermeli? Para bir bermeli ony aljak bolup, aljak bolsaň. Jaýyň pulunam iki bermeli. a halkyň guramny üç müň bäş müň öýi ýykdylar ine şu zatlary görüp näme üçin şo adamlar baranda şoň şoňa kömek edenoklar meselem öý ýykylýan bolsa obsýaň işgäri onuň işgäri adam hukuklary barada näme üçin baranok şo taýda näme üçin şu ýerdi ýykýaňyz diýip bu adamyň öýi ahyryn bu bu adama berlen uçastoga adamyň elinde dokument bara ömürlik ulanmak üçin berildi diýip şu ýer. Näme üçin şu Türkmenistanyň halkynyň şungaly derejeje kynçylyk çekýän ýagdaýyny şolar şon çintgäp çintgäp seretmedi şoňa. Näçe ýylyň otuz ýylyň içinde näçe öý ýykyldy. Şo Berzeňňi duran bolsa, birinji maý posýology duran bolsa, Çogandy duran bolsa, Oň diňe köçelerini düzedäýmeli başga hiç zat gerek däl Arkady. Adamlar suwunam özi gazyp aldylar ýeriň astyndan. Elektrik stansiýasynam özleri gurdular. Öýlerinem özleri gurdular. Şonuň hemmesini ýykdylar. Ýekeje öý ýykmaň diýip barmady nemäň inspektorlary. Akmuhammet aga, öýleri iki gezek ýykylanlaram bara. Iki gezek ýykylanlar bar. Indi men diýjek bolýan, şu taýda şu durşuna absurd Türkmenistan diýmän, diktaturanyň syýasaty. Men şondan içintiläp oturnaýyn. Öý ýykmalary absurd. Günäsiz dynly adamy basmalary absurd. Konwertasiýa ýok. Näçe gaz satýar? Gönümel diýýä näme? Korrupsiýa diýýä, şu diýýä. Wzýatoçnistwo bar içinde, Türkmenistanyň içinde. Niräk barsaň para bermeli. Hä, ine şu zatlar, şu zatlar çiňňäp, çiňkäp aýdan ýagdaýyňda, hä, şol ondan maşynlary garam ýa ýaşyl maşyn bolsa, ýa gök maşyn bolsa, ak reňke boýamaly. Aýallar maşyn minmeliler. Absurd abi. Näme üçin şolar şu mesele, şolaryň hemmesi adam hukuklaryna degişli.

Düýbünden absurd. Bu iş hiç düýbünden bolanok şol edaralaryň alyp barýan işi Türkmenistanda. Olar göni şol hemme sostawy bilen ertir aşgabatdan çykmaly şolar şo taýdan. Täze sostaw getirip täzeden işlemeli. Onam bu serdar diýýärler naş wagt serdar geldi aý käbir ýerlerde bir nemeler goý blogermi ýeneler Serdar na düzeldi diýjek bolýar, na plan ýerik samolýot reýs açdy, na plan ýerik haja gitdi. Men şu taýdan bagyşla, bu seň soragyňdan birazajyk üýtgeşigräk Döwlet, ýöne şuny aýtmak gerek-dä şu taýda. Indi şu sebäbi bu sepgi demýänki nemäň işgärleriň edýän işi bilen bagly bolýar ýa daşary ýurt işgärleriň edýän işi bilen. Sebäp näme diýeňde, bir ýyl mundan öň alyp göreliň mart aýyny. Serdary nirä alyp gitdi daş iş ministri? Men aýtjak däl, ony bilýän adam baha bersin meň diýýän zadyma. Bilmeýän adam ony aýtsaňam düşünmeýär. Serdar nirden özüne özüni kabul etdirdi? Kakasynyň üsti bilen we daşary iş ministrleri şo Meredow alyp gitdi şony. Şo taýda kimler bilen duşdy? Ana şul adamlar nemäň işini ýöredýä, Serdaryňam, ol Berdimuhamedowyň we Türkmenistan diktaturasynyň işini şolar ýöredýä. Ol haja gitdimi? Ýa ol bir reýs açdymy Istanbulamy, Kazanamy bellisok. Ol hiç zat barada gowulyk barada hiç hili alamat berenok. Sebäp näme diýen şuda serdary kabul eden adamlar serdary işi şolar bellidi halk bellänok serdary halk saýlanok serdary e diýmek indi ýaňky serdaryň alyp barýan syýasaty nire bilen degişli sentr bilen sentr bilen degişlimi serdaryň alýan alyp barýan syýasaty şo diktatura. a diktatura syýasatyny üýtgedenok we şo içindäki oturan oboesiýede şo diktatura kim owal işleýän bolsa serdardan öň şoň bilen nähili işleşen bolsalar edil şolar ýalam bu işleşerler hiç adam kuklanmaz hiç kim seretmez öýem ýykylar maşynam mündirmezler aýallara ak köýnegem geýdirmezler aýallara ana şol bir absurd türkmenistanda dowam eder sebäp näme diýeňde Ýene-de gaýtalýan şol OBSE-mi, şo edaralar Ýewropa Türkmenistanyň banklaryna, Ýewropanyň banklaryna Türkmenistanyň puly gelýän boldy. Ýa-da bir bir metr haly bazar kaldymy boldy. Şo taýda işleýärmi boldy. Halk ýanýamy, ölýämi, suwsuzmy, açmy, işsizmi, hiç şu meseleleriň hiçisine seretmediler. Diýmek Türkmenistanyň prezidendä bir absurd işleýär. Oň içindäki ýaňky oturan syýasatçylaryňam işi absurd bolup çykýar döwletmäm. Şeýleräk ýagdaýda
Akmuhammet aga, häzir tomaşaçylaryň soraglaryna-da geçjek bolun. Şondan öň bir zady sorasym gelýär sizden. Ýaňky Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Türkmenistandaky işgärleri, bagyşlaň, wekilleri ýa-da Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň işgärleri. Şularyň ýokarsynda başlyklar bardyr-a? Başlyklar bu zatlar bilen gyzyklananokmyka? Ýa-da, meselem, Amerika bütin dünýäde demokratiýa bilen baglanyşykly tagallalara, işlere, öňbaşçylyk edýän, demokratiýany goraýan, demokratik işleri goldaýan diýýär. Amerikanyň ýanyndanam beýleki NATO-nyň käbir agza ýurtlary zatlaram bar. Özlerini demokratiýa laşmak, demokratik ýurt bir görelde höküminde görkezýärler. Indi. Her işgäriňem bir üstünde hojaýyn bolýar-da. Aşgabatdaky halkara guramalaryň wekilhanalary ol iň ýokary dereje däl-de, olar diňe bir ýurtdaky işgärleri şo guramalyň. Bu ýolbaşçylary şu otuz ýyllap hiç gyzyklanmadymyka? Siziň pikiriňiz?
Meň pikirim, Olar öz işini, meň pikirimçe, diplomatik işini, meň pikirimçe, biznese öwren ýaly görünýär-de. Başga zat diýmäýin-le. Biznese öwren ýaly görýär olaryň işi. Öwrülen ýaly görünýär-de. Olar iş bilen gyzyklananok, olar biznes edýärler diktator bilen. Kimsi edýär, olaň men bilemok. Şoň üçinem o işgärlere hiç hili aktiw neme aktiwlik talap edilenok şolardan nemä garşy, diktatura garşy. Akmuhammet aga, şu taýda tomaşaçylaryň soraglary bar. Gürrüňimiziň, söhbetdeşligimiziň arasynda biziň tomaşaçylygymyzyň kommentariýalary bilen göni ýaýlymy alyp barýan biziň egindeşlerimiziň, ýürekdeşlerimiziň, pikirdeşlerimiziň, umuman, demokratiýa, azatlyga ymtylýan watandaşlarymyzyň garaýyşlaryny, pikirlerini, soraglaryny birliklerinem paýlaşasym gelýär-de. Şu taýda antipropaganda diýen bir. Tomaşaçy şeýle diýýär, Sizi owadandepeden çykaran hukuk goraýjy edaralar dälmi? Haýsy hukuk goraýjy guramany halka maslahat berýäňiz diýip soraýar.
Bizi owadandepeden çykaran edaralar owadandepeden çykarmak üçin maý aýynda bir gelýärler, soňam iýul aýynda gelýärler, ýörite komissiýa daşyndan, Ýewropadan gelýärler. We diplomatlaryň kontroly bilen nemeden Berdimuhamedowdan talap edýärler biziň çykmagymyzy. Ýaňy döwlet öz çykyşynda aýtdy, siziň basylan wagtyňyz olar aktiwdi diýdi, dogry aýtdy. Şo wagt şol Helsinki guramada adam, Türkmenistanyň adam hukuklary barada örän aktiwnyý bolan. Biz barada köp talap edip, köp informasiýalar ýaýradyp, daşary ýurt, daşary ýurtdaky adam hukuklaryna seredýän guramalar bilen aktiw işlän we şolaň täsiri bilen biz çykdyk. O nemäň içindäkileň täsiri bilen çykamzok biz, Türkmenistanyň içindäkileň. Ýörite daşyndan komissiýa gelip, gitmän, onda-da şol indi ispitagam taýýarlanýar biz çykmak barada. Bize go bizi çykarmak barada. Şoňa gol çekmeseňiz biz gitjek däl diýýärler. Şolar ýaly talap edýärler, şo bizi çykarmak üçin. Ýogsa o taýda ot köp oýun edýär, Berdimuhamedow we onuň howpsuzlyk komiteti, ynha siz arkaýyn gidiberiň, ispesek taýýar, ynha biz gol çekýäs, çykarýas, ýok. Biz gidemzok. Ispesek gol çekiň we çykaryň, ondan soň biz gidýäs. We bize görkeziň diýýärler hatda bizi. Olar bizi olara görkezenoklar ýöne. Bolýa biz çykaralyň olar öýüne barsyn olar häzir neme sussy pesdir ýa şoňa meňzeş bolup burun kredit neme ýaýradýarlar da olaň öňünde olar siz bilen gürleşip bilmez hawa olaň nemesine degersiňiz hawa şuň maly a emma şo wagt bizi çykaranlar ýaňky soraga jogap içindäkileriň täsiri bilen däl daşyndan gelip işläp işläp işläp ýörite gruppa şu tä gol çekip biz çykarýança gitmedi ýagny şolaň täsiri oň üstünde on komtet po prawam çeloweka onam bar obs de bar we ýokarky diplomat diplomatisskiý korpusam bar talap edip bizi çykarmak barada talap eden biz şo sebäpden çykdyk ahyry.
Diýmek onda, Akmuhammet aga, islense, istense, şul işiň üstünde durup, talap edip, syýasy tussaglary çykartdyryp bolýar eken-dä? Bolýar eken.
Indi ýene tomaşaçylarymyzyň şuňa meňzeş soraglary bar. Men şolary size ýetirjek häzir şu taýda. Bir ýene antipropagandaň bir hem garaýşy hem soragy bar. Bu öňki birinji ýazan kommentariýasydy, ýöne men soňky ýazanyny e, öňünden berdim. Gürrüňiň gepiň gerdişine görä has Utgaşykly bolsun diýip Salam diýýär bu ilkinji kommentariýasy. Hukuk goraýjy guramalar bize kömek etmejek bolýar. Ýa kömek etjek bolanok däl. Biz olara kanuny ýagdaýda ýüz tutup bilemizok. Siz bu soraga nähili garaýaňyz diýýär. Dogrudanam Türkmenistanyň watandaşlary ýüz tutup bilenokmy? Akmuhammet aga, ine bur topar ýüz tutan adamlary nähili dogry şekilli Ýewropadaky adwokatlaň üsti bilen, guramalaň üsti bilen ýüz tutanlaryň köpüsini siz tanaýaňyz, şu ýagdaýlara-da taryhy şaýat siz. Siziň jogabyňyz. Hawa, indi demi Türkmenistan şo nämä gol çekmedi, şo Hartiýa diýýämi näme şo bir dokument bar. sud meselesi barada, halkara sud meselesi barada. Şoň üçin Türkmenistanyň halky halkara suduna ýüzlenip bilenok, Türkmenistan gol çekmedi şo protokola. Hä, şoň üçin Türkmenistanyň halky diňe Adam hukuklary komiteti bar, onda şoňa ýüzlenip bilýär. Hä, şoňa hat ýazyp bilýär. Ol adam hukuklaram nädýär, o hata seredýär hemme zat. Ynha men birinjimi ikinjimi bilemok öýümi kylşybarada bikanun basylyşym barada Aşgabatdan daşyna çykarman bäş ýyl saklanlary barada Türkmenistandan daşyna çykarman howpsuzlyk neme bu nemedäki Ženewadaky adam onuň adam hukuklaryny gorýan komitetine men arzam berdim meň arzama seretdiler. Hä. A şo arza her edenlerine şo taýda netijesinde jaýyňa kompensasiýa beriň, neme boýunça sud boýunça reabilitasiýa geçiň, ondan beýi beýleki neme boýunça daşyna çykarman saklanyň üçinem jogap beriň diýip şolar ýalyrak manyda rekomendasiýa ýazylanda olara. A olar näme diýip jogap berýär? Ol diýýä basylanda diýýä hemme zady özi aýtdy, hemme zady özi boýun boldy diýýä.

hiç kimden hiç hili arza gelmedi. Ýa indem şu badam ýeke-täk bir ýer bar, arza berip bolýan ýer, ýene-de şol komitet bolan. OBS-de seredenok, halkara sudam seredenok Türkmenistanyň graždanlarynyň işine. Diňe şo seredýär. Sebäp näme diýseň dek Türkmenistanyň neme, häkimiýetleri şo halkara sud baradaky meselä gol çekmedi. Şular ýaly ýagdaý biziňki.
Indi teswirlere kommentariýalara dowam edeliň. Salamlaşýanlar bar. Salamlaşyp, soňundan men soraga geçjek. Eger sorag ýok bolsa. Roma salam salam diýýär. Dowam edýär. Oň ýaly kelle barmy olarda? Oň üçin bir giden hasap geçmeli, girdeýji çykdaýjy hasaplamaly, bilimiň bolmaly, bilimi ösdürmeli, bu zatlar olaryň syýasatyna gabat gelmeýär diýýär. Dogry aýdýar.
Alytatly Alytatly diýen tomaşaçymyz Salam aleýkum ildeşler Döwlet Baýhan we Akmuhammet aga diýýär. Iwan Groznyý Salam Akmuhammet Baýhanow Döwlet Baýhanow diýýär we watandaşlar giç ýagşy diýýär. Sag bol Iwan Grozny Ali Tatly hemmäňiz sag bol hemmäňize sag bolsun tomaşaçylarada Ali Tatly maňa degmeýän ýylan müň ýyl ýaşasyn diýilýän ynha şu diýe halkara guramalaň işgärleriniň şo Türkmenistandaky wekilhanasyndaky işgärleriniň özüni alyp barşy diýe Roma Korrupsiýa diýilýär bu zatlara diýip öz garaýşyny beýan edýär. Dogry aýdýar.
Dogry aýdýar. Antipropaganda ýene kommentariýa berýär. Ýewropa Rossiýanyň nebit we gazyndan el çekjek bolsa, olara şu wagt gaty köp nebit we gaz gerek. Serdar şony gepleşmäne gitdi diýýär.
Şu ýerde bir zat aýdaýyn men. Türkmenistanyň Ýewropany nebit bilen üpjün etmäne ýagdaýy ýok. Ol-a bir. We neftoprodukty bilen üpjün etmäne ýagdaýy ýok. Iki. Türkmenistandan Ýewropa göni gidýän gazoprowod ýok. Üç. Serdar hiç kim bilen gürleşibem bilmeýär, hiç kime gazam satyp bilmeýär, Ýewropada hiç kime nebtem satyp bilmeýär. Sebäbi onça nebit ýok Türkmenistanyň, edil Orsýetiňki ýaly ýeme Orsýetden inem Belarussiýanyň üstünden neftoprovod gidýär-de, ýörite akyp dur. A ol şu zatlar ýapylýar-da, a ol o turbadan hiç kimiň Nebtem geçmez, hiç zadam geçmez sebäpli näme diýeňde Türkmenistanyň başga obhodnoý ýoly ýok, onça-da nebti ýok. Hä, gaz dogry, gaz bar, Kitaýa gidip bu. A gazam Ýewropada eltip bolardy Türkmenistanyň gazyny. Dawleniýesi gowy, ýeriň astynda zapasy ýetik, ýöne ony eltmek üçin başga ýerden turba geçirmeli. A turbanam nirden şol bir proýekt bar, Kaspiň aşagyndan geçirmeli. O proýektem gollamady Azerbaýjan. Ýa indi Türkmenistanyň hiç hili ýagdaýy ýok ol Ýewropa gaz satmagyň. Düşnükli.
Dowam edýäs. Irlan Miralow tomaşaçymyz Salowmalikim watandaşlar Döwlet aga giç ýagş etýä sagja bol ömrüň uzak bolsun hoş geldiňiz hemmäňiz Garajaoglan Türkmen Essalowmalikim eziz ildeşler Akmuhammet aga Döwlet gardaşym sagamanmysyňyz hemme diýä minnetdar sag bol ömrüň uzak bolsun sag bol
Baky Baky Salowmalikim diýä salam Baky hemmäňiz. Hoş geldiň. Aleyküm esselam.
Indi söhbetdeşligimize dowam edýäs. Soraglar bilen. Ne Ak Muhammed aga. Şu halkara guramalary bilen mundan soň nähili işleşmeli? Şu barada siziň bir teklibiňiz. Meselem, siz ine ýaňy ýatlatdyňyz-da, şol Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň adam hukuklary boýunça bir ýygnagynda Bolgariýada ýerleşýän Türkmen Helsinki fondundan Täjigül Begmedowa bilen Annadurdy Hajyýew gaty gowy, tankytly çykyş etdiler. Onuň daşyndanam halkara guramalarda Türkmenistan bilen baglanyşykly ýeterlik derejede täsirli hereket edilmeýändigi, iş edilmeýändigi bilen baglanyşykly bellikler, zatlar aýdylyp dur. Indi şu Türkmenistan bilen baglanyşykly adam hukuklaryny guraýan, goraýan guramalaryň şu bellikleri, çykyşlary bir gowy netije berer ýaly näme edilmeli, näme bolmaly, ýa şu zatlar bir netije berermi, şuň bir gowy netijesini görüp bilermi türkmen halky?
Indi bu zatlaryň näme üçin gerek aslam şu neme OBS-iň Türkmenistandaky ofisi we oň işgärleriniň näme peýdasy täsiri degjek Türkmenistanda näme üçin şolar gerek bizede ýa beýlekiler diýerler şolar gerek döwlet Türkmenistanyň içinde şolaň wekilligi bolsa gerek olaň wekilligi ýöne dogry işlemeli şolaň wekilligini dogry işletmek üçin Türkmenistanyň syýasy platformasyny üýtgetmeli. we Türkmenistany Türkmen Halk Respublikasy yglan etmeli. Men näme üçin Türkmen Halk Respublikasy diýýän? Türkmen Milli Respublikasy diýemok, Nasional Respublika. Ýok. Men Halk Respublikasy diýip ýygnabat, nygtap otyryn. Köp halklara ýaşamana mümkinçilik bermek. üçin halk respublikasy bolmaly Türkmenistanda. Şol hemme kişi onda ýaşap bilmeli, dünýäň haýsy künjeginden gelip ýaşasy gelse ýaşap biler ýaly. We şolara bu konstitusiýa şolaryň hak hukuklaryny goramaly we konstitusiýa Türkmenistany ösdürmek baradaky hereketde rol oýnamaly. we şu Konstitusiýanyň Türkmenistanda häkimiýet tarapyndan soblýudat edilişi, şo zatlara şol aňyrdan gelýän guramalar seretmeli. Olar Konstitusiýa nähili seredýär, adamlar nähili ösýär, işsizlik nähili, zawod-fabrikler nähili işleýär, Türkmenistan nähili gazyny satýar we nähili halkyna gyzyl pul getirip berýär. şu zatlardan gözüni ýummaly däldi. Şolaryň içinde oturan guramalar, şolar haýsy biri şu zada seredýän bolsa, şolar seretmeli we Türkmenistanyň ösüşine täsir eder ýaly rekomendasiýalary bermeli. Türkmenistanyň Prezidentine-de, Kabinet ministrine-de hemmesi bilen bileleşip, şu hapa-hupyry aýyrmaly, haşalatlary aýyrmaly, Berdimuhamedowyň ýaradan haşalatlaryny. Ana, şular ýaly işlemeli şolar, işlejek bolsa. Onuň üçin hem şu oturan komandasynyň hemmesini içinden çykaryp, täze komanda çagyrmaly we täze platforma düzmeli Türkmenistanyň içinde. Onuň üçin hem nätmeli? Türkmenistanyň içinde täzeden saýlaw geçirip, Türkmenistanyň Harp Respublikasyny yglan edip, onuň Konstitusiýasyny kabul edip, onuň ekonomiki programmasyny kabul edip, olary ýaýratmaly ýaňky edaralara. Ine, biziň şular ýaly ekonomiki programmamyz bar, biziň şular ýaly Konstitusiýamyz bar. E, biz ine şular ýaly halk, halk bilen şular ýaly iş etjek, halkyň geljegi üçin şular ýaly iş etjek. Hawa, ynha biziň programmalarymyz siz hem şulara serediň diýmeli. Şu programmalary biz biziň, meselem, prezident däl ony ýerine ýetirmeli. Ony ýerine ýetirmeli, kontrol etmeli kabinet ministri we pudak ministrleri bar ahyry we ondan beýleki sosial guramalar bar. Indi şolaryň işine seretmeli. Şolar işini halk üçin etsin, işlesin şolar. Ana şu taýda neme kömek etmeli Türkmenistan prawitelstwona kömek etmeli Türk halka şular ýaly ýardam et diýmeli. Ana şonda Türkmenistanyň halky ösýär, işem bolýar halka, ekonomikasy hem bolýar, konwertasiýasy hem bolýar Türkmenistanyň. Hemme zadam bolýar, kyn zat ýok bu ýerde taý.
Akmama daş taýda bir tomaşaçymyz kölegede ýöreýänler diýýär. Akmama daga türkmen gazy çekilýär. Ýewropa bilen kontrakt baglaşyldy diýýä, ýene dowam edýä. Azerbaýjanyň Sokar firmasynyň üsti bilen çekilmekçi bolýa şu wagt Ýewropa diýýä. Türkmeniň, Türkmenistanyň tebigy gazy. Antipropaganda.
Men ýene bir gezek aýdyp bereýin. Hawa.
Azerbaýjana türkmeniň gazy baranok, ortada Kaspi deňzi bar. Hä, indi ýaňky bir e, wariant bar, işläp bilseler, ony ony işlemek üçin hem köp harajat gerek. Eýrana girýän turbany Eýranyň içinden Bu Azerbaýjan taraba geçirseler. Ana o wariant ba, ony hem etjek bolsaň köp iş ýeri o. O daglaň içinde nähili edip geçjek ýa üstünden oturyp men ony bilemok. Men oň ýeriniň nemesini relyefini öwrenip bilemok entäk. Ony bilemok o zatlary. Ýöne ol öňki proýekt şo nemäň şalynyň deňziň aşagyndan geçmeli turba. O turba geçenok. O turba geçmeýär. Oňa Azerbaýjan taglady berenok. Indi Azerbaýjanyň firmasyny ulanmak bärde ortada şoň üstünden satmak. Olam korrupsiýa. Göni men satmaly gazy. Ýewropanyň haýsy edarasy gaz alýar? Şoňa göni men satmaly. Azerbaýjanyň üstünden geçýändigi barada transportirokan pulyny töläýmeli. Nähili geçirýän bolsaň. Turba bilen geçirýäň. Turba warianty ýok şu wagt. Başga wariantam ýok. Diýmek, gaz gidenok Ýewropa. Ýekeje turba bar, olam Orsýete gidýär, Orsýetden hem Užgoroda, Užgoroddan hem aňryk nämä Ýewropa gelýär. O turba ýapyk ahyry. O turbany Putin ýapýar häzir. Akmuhammet aga, ýene bir Kommentariýama Antipropaganda diýen tomaşaçymyz alyp baryjylarymyzdan Gazy suwuklandyrylan görnüşde dünýäniň islendik künjegine eltip bolýar. Nebitem näme? Nebitem bolanda näme? Dubaýyň üsti bilen diýýär. Ýewropany doly üpjün etmek gerek däl. baryny alsalaram ýeter diýýär. Soň ýaňky şo kölegede ýöreýänler Türkmenistanyň nebti diňe özüne ýetýär diýip, daşary ýurda satyp bilmez diýýär, diňe özüne ýetýär, daşary ýurda satýar. Ana, şol soň aýdýan dogry.
şeý diýipdir. Roma Türkmenistanyň Ýewropa bazaryna çykara göni ýoly ýok. Birnäçe ýurtlaryň üstünden turba çekmeli. Ortasynda güýçli nasoslary gurnamaly. Ýaz sorup akymy gowşamaz ýaly Oňa-da milliardlap diýä pul gerek diýä. Hawa, kompressorly stansiýalar gurmaly Lataýda.
Ýene kölegede ýöreýänler Azerbaýjan, Gürjüstan we Türkiýäň üsti bilen Ýewropa ýetirjek bolýarlar diýä ýaňky şol Türkmenistanyň tebigy gazyny. Şu Azerbaýjan şirketiniň firmasynyň üsti bilen Türkiýede bar bul işiň içinde. Roma Orslaň demirgazyk akymy 2 gaz geçirijisiniň bahasy 18 milliard dollara durýar. Türkmenistanda oň ýaly köp mukdarda çykdaýjy edere Ýagdaýy ýokmyka diýip pikir edýän diýýä.
Türkmenistanyň Türkmenistanyň onça pul goýmana ýagdaýy bolardy ýöne Türkmenistanyň o pullaryny ogurlady da Berdimuhamedow onuň hemmesini öz hasabyna goýdy ahyryn. Türkmenistanyň hasabam ýok a daşynda. On sany top on krupnyh bankah mira iň uly top uly banklaryň içinde berdimuhammediň pullary ýatyr milliard milliard milliard otuz milliarddanam kän a şo pullar halkyň puly ahyryn ogurlady aly halkyň puly. A içinde konwertasiýa bir köp pul ýok. Diýmek Türkmenistan hiç hili gazoprawod çekip bilmeýär. Oňa çekiljek harç ediljek pullar Berdimuhamedowyň jübüsinde. O goýarmy o puluny o taýy? Hijem goýmaz.
Ali Tatly onda olar akyp duran derýasyny keser-dä, olara nähili we nädip ýaşanyna näme, diňe jübä girdeýji gyzyklandyrýar diýýär. Olary. Hakyky. Roma gazy suwuklandyrmak üçin altmyş, minus altmyş gradusa çenli sowatmaly. Ol üçin gaz işleýän zawod gurmaly. Ruslar iki ýüz elli milliard kub gaz satýarlar Ýewropa. Bizde o derejede gaz çykaryp bilenoklar diýýär. Dogry aýdýar. Zawodam ýok, gazam çykaryp bilenoklar. Bug gazy çykaryp bilenoklar daşyna.
Indi bu günki tema dolanyp gelsek, Akmuhammet aga. Mhm. Şu günki temamyzy jemlejek bolsak. Siziň jemleýji sözüňiz. Bir sagada ýetirmän jemlesek sebäbi haýyş edýärler Türkmenistanyň içinden bize ýeňil bolýar bir sagadyň aşagyna edibilseňiz Eýrandaky Owganystandaky we beýleki daşary ýurtdaky türkmenlerem aýdýar şony biz dawnlaud indirip ýükläp zagruzit edip alyp bölekläp aňsat bolýar şoň üçin gaýrat edip kän uzaga çekdirmeseňiz diýip haýyş edýärler. Şonuň üçin onda şu günki tema bilen baglanyşykly halkara guramalaryň Türkmenistanyň diktatorlygy we halky bilen bolan gatnaşyklaryna şu gün syn berdiňiz. Jemleýji söz höküminde näme aýtmak isleýäňiz? Indi Bu zat ömür boýy dowam edip bilmeýär dagy, otuz ýyl dowam etse eder, ýöne bir otuz ýyl bir sikl dagy, her nemede-de sikl bolýar dagy bir. Bu indi otuz ýyl geçdi, indi häzir degişmeli bu döwri üýtgemeli. Üýtgemek üçin näme iş etmeli? Diktaturany ortadan ýok etmeli. Şo birinji şo mesele. Şony ortadan aýyrmasak, bu ýaňky inspektorlar hem hemmesi hem indi Olar bilen başga walnada işleýärler. O diktatura bilen. Adam hukuklaryna seretmek walnasy dälde başga walnada işleýärler. Biznes edýärler. Hä. Indi şoň üçin biz Türkmenistanyň biz şu aktiwistler şu Türkmenistanyň diktaturasyny ortadan aýyrmak barada iş alyp barmaly. Biz olary ortadan aýran ýagdaýymyzda, ýaňky guramalaryň öňünde mesele goýulmaly başgaça. Siz gelip şu ýerde işleýäňizmi? Siz meň maňa hakykaty gelip aýdyň. Hä. Siz barýan adamlary kabul ediň, diňläň, arzasyny alyň. Meň sudýam ýa meň adwokadym iş etmeýän bolsa, sen iş edip görkez. Adwokadam iş öwrensin senden diýip, şolar ýaly manyda işle. Ýa Türkmenistanyň içinde adwokatlaram bozuldy, sudýalaram bozuldy, hemme işgärler bozuldy, hemmesi diňe zyýat galýar. A bu OBSE-de sesini çykarman otyr. O halk nirä seredip, nirä arzyny aýtmaly onda? Diýmek bu sistemany üýtgetmeli. Näme, nädip üýtgetmeli? Diktaturany köki damary bilen ýok etmeli. We täzeden Türkmen Halk Respublikasyny gurnap, Täzeden işe başlamaly. Ýaňky inspektorlar bilen. Olaram çyksyn gitsin. Täzesi gelsin. Şeýdip biz ösdürmesek biziň başga hiç hili ýagdaýymyz ýok.
Akmuhammet aga şu taýda ýene bir sorag bar. Antipropaganda diýen biziň tomaşaçymyz Türkmen Helsinki fonduna, şol Täjigül Begmedowa, Annadurdy Hajyýew şolaryň alyp barýan guramasy, adam hukuklaryny goraýan guramasy, şol fonda we onuň ýerine ýetirip biläýjek güýjüne bolan ynamyňyz diýýär.
Hä, neme, ynamym bu Täjigül Begmesowanyň tejribesinden men neme diýende, şo tarapdan baha berýände ol işe, o biziň işimizde biz basalan wagtymyzda örän aktiwny iş alyp bardy. Hä, şol adamyň tejribesi bar bu meselede, adam hukuklary barada. Turkmynyýazow wagtynda-da işledi, soňky wagtam-a bilýän. Men şoň üçin oň edýän işine položitilnyý baha berýän we oň işini etjeginem, oňarjagynam bilýän. Ýöne oň öňünde-de köp mesele dur-da. Ýaňky şol inspektorlaryň özüni alyp barşy, ýa Türkmenistan barada mesele bozanda dymyşy, indi şu zatlary üýtgetmek üçin näme, ýene şol Türkmenistanyň içindäki sistemasyny üýtgetmek.
Awulyň ýene bir kommentariýa bar. Türkmenistanyň halky diňe ýeňip biler, hiç hili fondlar, guramalar hiç zat edip bilmez. Islenen wagty ol fondlary diýä satyn alyp bolýar diýä, halkara guramalary o fondlary däl-de, hälki şol Türkmenistanda wekilhanasy bolan halkara guramalar diýýär-dä. Roma şeýle bir garaýyş beýan edýär.
Dogry diýýär, menem aýdýan-a, men şo olar biznes edýär-dä öz arasynda, iş edenoklar-da. Onda Akmämmet aga Başga aýtjak zadyňyz ýok bolsa şu günki efiri şu ýerde jemlesek nähili görýäňiz? Hany gaty gowy. Mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar, ynha bu gün hem taryha hem häzirki döwre şeýle-de geljegimize syýasy nukdaýnazardan Hereket atly birleşen türkmen Halk frontunyň, ýagny oppozisiýa güýçleriniň baştutany, owalky syýasy tussag Akmuhammet Baýhanowyň syýasy synyny, garaýyşlaryny, pikirlerini, şeýle-de Türkmenim kanalynyň göni ýaýlymlaryny alyp barýan aktiwistlerimiziň, öňdebaryjylaň, tomaşaçylaň, halkyň wekilleriniň şu tema we töweregindäki meseleler bilen baglanyşykly garaýyşlaryny siziň dykgatyňyza ýetirdik. Ýeneki efir duşuşyklarymyza çenli köp sag boluň! Akmuhammet aga, kanalymyza gelip myhman bolup, garaýyş beýan edeniňiz üçin ullakan taňryýalkasyn, Alla kuwwat bersin, sag boluň! Sag boluň! Ýeneki efir duşuşyklarymyza çenli, mähriban doganlar! Saglykda görşeliň. Sag boluň. Alla ýaryňyz bolsun.